לי יצוייר אז איך קען דיך אויסלערנען איין זאך, וואס וואלט עס געווען? וואס איך מיין צו פרעגן מיט דעם איז, לי יצוייר ווען א מענטש האט א געלעגנהייט, האט א אפערטוניטי צו אויסלערנען איינעם, לאמיר זאגן א קינד, צו אפילו עלטערע מענטש, איין זאך, און דאס וועט אריינגיין אין זיין ביינער און דאס וועט בלייבן. וואס וואלט דאס געווען? עס קען טראכטן, זען אויס, ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט. אז ס'איז נאר איינס. אדער קענסטו זאגן, זיי אפרישיעיטעד, יעדע זאך קענסטו אנקוקן אויף צוויי וועגן, קוק אלץ אויף די פאזיטיוו. אדער וואלט איך געקענט טראכטן, לערן אויס, ואפתרך כמוך, איז א כלל גדול בתורה, אדער קען מען זאגן, יו נאו, זיי דיסציפלין, זיי א מענטש, קען זאגן, לאז נישט פחד דיך איבערנעמען, ווער נישט דערשראקן וואס אנדערע מענטשן זאגן, אדער קען ער זאגן, האב אין דיך סעלף קאנפידענס, אדער קען ער זאגן, ווייס מאך זיכער אלס צו זיין געזונט. אדער טרעף אלץ א מיטן וועג, און די ליסט גאוס אן, כ'קען רעכענען נאך א האול באנטש אוו טינגס. וועלכע זאך איז די וויכטיגסטע זאך א מענטש זאל וויסן? איזה תירוץ איז? די וויכטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף זיך לערנען איז

למען יאמינו בי, אלעס דארף מען טון צו צו קומען צו אמונה, איינצוזען אז ס'איז נאר דא איינס, צו מייחד זיין די אייבערשטער אויפן וועלט. אבער שטעל דיך פאר דו גייסט צו א קינד און דו גייסט אים דאס זאגן, ער וועט נישט פארשטיין וואס דו רעדסט. נאמבער טו, ס'איז א עבודה דאס, ס'איז א זאך וואס מען דארף מסביר זיין און מען דארף לעבן, ס'איז, סאו אויב דו גייסט דאס אויסלערנען, אקעי, געהערט וואס דו האסט צו זאגן, ער וועט אפשר, ס'וועט אים ליגן אין די בעק פון זיין קאפ, באט ער גייט עס נישט קענען עכט נוצן. און זעלבע זאך אויסרעדן א מענטש צו זיין עפרישיעטעד, צו זיין האבן א פאזיטיוו אוטלוק אויפן לעבן, צו קוקן אויף יעדע זאך פאזיטיוו. יעדע זאך קען מען אנקוקן א פאזיטיווע וועג און א נעגעטיווע וועג. און א מענטש קוקט אלעס אן מיט א פאזיטיווע וועג, פילט זיך בעסער. גיי לערן דאס אויס פאר א קינד, אדער סתם פאר א מענטש אפילו, און וואס געשעהט? סתם אזוי? אקעי, זאכן גייען וויאזוי ס'פארט, יו נאו, ס'דא אפס ענד דאונס אין לעבן, און און ער קוקט מער אויף פאזיטיוו, אויב ווערט איך אויסגעהערט, באט וואס טאמער ווען ס'קומט ריכטיגע שווערע צייטן אין לעבן, ער דזשאוסט נישט צו קוקן פאזיטיוו, אז די פעין ווערט צו שטארק. די זעלבע זאך מיט זיין דיסציפלין, די זעלבע זאך מיט זיך נישט וויסן אינגעמאכט וואס יענער האט צו זאגן, די אלע זאכן איז זייער פיין און וואויל, א מענטש דארף וויסן אסאך כללים אין לעבן, אבער די וויכסטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף וויסן איז, אל תתייאש. ווייל כדי אנצוקומען צו אלע זאכן דארף מען האבן אין זיך די שטארקייט צו וויסן אז ס'איז דא האפענונג, און פון יעדע מצב קען מען זיך ארויסזען. און וועגן דעם, כ'האב אמאל געטראכט פון דעם, און כ'האב אמאל געהערט די קשיא, און איך האב גלייך דעמאלטס געטראכט צו מיר ווען איך האב געהערט די קשיא, דאס איז די תירוץ. און ביז היינט טראכט איך נאך די זעלבע זאך, אל תתייאש איז די וויכסטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף האבן, ווייל א מענטש וואס האט אין זיך אל תתייאש, האט אין זיך די נקודה און ער וועט דורכפייטן יעדע זאך נישט קיין חילוק ווי שווער ס'איז, ער וועט אנקומען צו גלייבן אז עס איז דא איין באשעפער, ער וועט אנקומען צו זיין א פאזיטיוו מענטש, ער וועט אנקומען צו זיין א דיסציפלין מענטש, ער וועט שטייגן דורך דעם, מיט דעם וואס ער האט אין זיך די שטארקייט אז ער געבט נישט אויף. געוואלט יעצט זאגן אין תהלים, דוד המלך זאגט מכל מלמדי השכלתי, אבער געב א קוק אויף טראמפ, טראמפ האט זיך פיל די משוגענער, ער איז א גוי, א שטיק טומאה, איין שטיק גאווה, וואס דו ווילסט נישט זאגן אויף אים. ווען איטס אלל סעד ענד דאן, גיי קוק אים אן, וואס די חברה האבן געטרייט צו טון מיט אים, מ'האט אים געטרייט צו זעקס מאל אינדייטן, מ'האט אים געטרייט צו שיסן, מ'האט אים געטרייט צו טון יעדע זאך פאסיבל,

און איך דארף נישט געבן קיין משלים ווערן צו אידן וויפיל מעשות ס'איז דא וואס מען הערט פון מענטשן וואס זיי האבן געהאט שווערע לעבנס צו שווערע מצבים, נישט אריינצוגיין אין דיטעילס, און זיי האבן נישט אויפגעגעבן און זיי האבן זיך געשלאגן, קוק למשל רב אשכנ.

אזא זאך ווי אויסלערנען א קינד אל תתייאש אז דאס איז די וויכטיגסטע זאך וואס זיי האבן אין לעבן ווייל ס'איז נישט דא וואס אויסצולערנען דאס דארף נישט מער ווי ליגן אין קאפ צו וויסן ווען ס'געשעט חס ושלום אזא מצב זאלסטו געדענקן אז אל תתייאש ס'איז נישט דא וואס צו לערנען ס'איז נאר א סיטואשען טאמער דו טרעפסט דיך אין אזא סיטואשען איז אל תתייאש זאל די אייבערשטער העלפן אז קיינער זאל נישט צוקומען צו אזא מצב פון בכלל אנקומען אז זיי קענען אפילו טראכטן פון יש, זאל נאר קיינמאל נישט גיין אזוי שווער אין לעבן, אונז זאל אונז אנגעהויבן גיין גרינג אין לעבן, און די אייבערשטער העלפן אונז זאל שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה, האטס א גוטן טאג.